Mae Nadolig erbyn heddiw wedi newid tipyn, yn tynnu crackers a boita stwffyn. Dyn mae'r tew yn dringo lawr y simne, a gadael am region i chi gyd fel deithon nhw o unlle. Mam gi a tad ci yn dod rownd am ginio, Tatws Ross, twrci a gravy cyn cwmpo i gysgu ar y soffa. Mae plant yr ysgolion yn neud gyngerdd i'w rieni. Oedd Lewis bach yn chwarae cub ocso eleni. Dyna drieni. Grŵp o ffrindiau yn mynd mas i gael hoel da'r criw. Siwmperi, Nadolig, pob math a bob liw. Dyma rai o'r pethau sy'n gyfarwydd i ni, o geirw yn yr eira ac anrhegion di-ri. Ond o le mae traddodiad wir yn dod, a sut oedd Nadolig wir fod bod? 3,000 o flynyddoedd yn ôl, pan oedd y Celtiaid yn cerdded y tir, dathlon nhw heildro'r gaeaf pan oedd y haul yn llonydd am deuddeg dydd. Yr unfed ar hugain oedd eu seremoni nhw, a'r enw oedd Alban Arthan, neu'r enw arall oedd Yule. Yule hefyd oedd y coed tân a losgoed am gyfnod, am golau a gwres tan oedd y wledd yn barod. Ac oedd y wledd yn symboleiddio'r hael yn dychwelyd. Belanus unwaith eto o uwchben, yn cario fflam o ysbrydoliaeth ac o leo'r nen. Y duwies brigid sy'n gysylltiedig, ei wallt coch a llachar fel coelcerth yn y nos, yn sefyll gyda'r cawr dagda, ei bair yn sgleiniog, ei bair yn dlos. Ail enedigaeth i bob peth. yn cynnwys y coed a'i ffrwyth, yn codi unwaith eto o'r oer yn y bedd, y tân oddi dan, yn boeth. A pwy sydd wedi clywed o'r planhigyn i chelwydd, a bugaid o'r dderwen gan y derwydd? Mistletoe yn Saesneg, fel bod ni'n obod. rhag ofn bod rai yn honio. Mae rai yn ei adael o gwmpas y le, bydd ei gariadon o gwmpas yn ddion. Achos os dyn ni'n cwrdd ar rywun o dan, dyn ni arno nhw i'n sws. Os taw gŵr a graig, nain neu taid, dylsyn ni cusanu nhw heb ffws. Ac os oedd dau person yn ymladd amser maith ddyn nôl yng Nghymru, ac welon nhw uchelwydd uwch eu pennau, bydd y ymladd yn stopio tan fory. Oedd y planhigyn yn cysgredig i bawb yn y gymuned. Creon nhw diodydd i wella cleifion, niwtraleiddio gwenwyn, ac hefyd i helpu gyda ffrwythlondeb. Credwyd y Celtiaid roedd yna frwydr rhwng brenin y Dderwen a brenin y Celyn. Bythol wyrdd oedd ei ddail, ac am fyth parhaoed yr helynt. Mae rhaid bod y planhigyn yma'n hud, meddyn nhw. Yr unig dail wyrdd yn y byd. Yn cadw'r goedwig yn berth, yn rhoi torch ar y drws, a'i osod mewn cylch siop rownd y tŷ. Oedd y dail miniog fel lloches i'l tyrowydd teg. Roedd gadw ysbrydion i ffwrdd, ar y bwys twylod y blaidd a'i geg. A mae yna un goeden arall sy'n hollol bwysig a fedrai ddim gorffen y stori heb sôn. a mae goeden Nadolig yn dal ac yn lliwgar gydag anrhegion o dangan Siôn Corn. Mae'r paganiaid wedi bod yn addurno coed ers mil flwyddiannau, yn galw Duw yr Haul yn ôl gyda goleuadau a'i thanau. Felly pan dych chi'n dathlu eleni gyda'ch ffrindiau a'ch teulu, cofiwch hyd yr eiddiau, y mynyddoedd, yr afonydd a'r creigiau.